Hemmäňize salam, men Ataş Mämedow. Ýene bir täze AutoCAD wideomyzda sizi hoş gördük. Bu gün siz bilen Hatch buýrugyny göreris, Hatch funksiýasyny. Ilki bilen Hatchiň nämedigi barada, nirelerde ulanýandygy barada bir gysgaça pikir edineliň. Şu ýerde getirjek iki sany mysalym bar. Olaryň birinjisi mehanik inženerçilikde we ikinjisi gurluşyk inženerçiliginde ulanylyş görnüşine görä iki sany mysal getirjek. Birinjisi nähili size düşündirsem, maşynlaryň ätiýaçlyk şaýlary ýaly gurallar öndürilen ýagdaýynda. Şunuň ýaly görnüşde tehnik çyzgysy çyzylýar we men islendik ýagdaýda, meselem, şu çyzgynyň, has dogrusy, şu modeliň şu ýerden geçýän, şu mausumyň, lupanyň duran ýerinden men dikine kesilip, kesilen görnüşini şu tarapdan görmek isleýän, seretmek isleýän. Bu ýerde kesilen ýerler şu ýerde bolşy ýaly Gyzyl kyrk bäş graduslyk çyzgylar bilen görkezilýär. Başga görnüşlerde-de görkezip bilinýär. Ýöne esasan size şeýleräk aýdaýyn. Mehanik inženerçilikde ýa-da şular ýaly gaty göwrümli modellerde kesik görnüşi görmek islän ýagdaýymyzda esasy görkeziliş görnüşi şu ýerdäki kyrk bäş graduslyk kese çyzgylar. Şu ýerde nähili ýagdaýda görkezipdir size aýtsam, näme edipdir? Şu ýerdäki iki sany çykyp duran bölegimiz biri-biri bilen meňzeş. Şolardan birini kesik görnüşde görkezipdir. Şu ýerde görýän R dörtlük töweregimiziň merkezinden geçýän şu çyzgydan kesilipdir we şu ýerde görkezilipdir kesilen ýeri. Şu ýerden dikine bir pyçak geçdi diýip pikir ediň we şo pyçagyň degen ýerleri şu görnüşde görkezýär. Size iň aňsat görnüşde düşündiremde şeýleräk. Ikinji mysalym men internetden tapan bir sany gat planym, bir hassahananyň gat plany, iňlisçesi floor plan diýip geçýär. Eger siz hem görmek islän ýagdaýyňyzda, has dogrusy özüňize internetden tapmak islän ýagdaýyňyzda e, floor plan e, DVG görnüşinde gözläp Google-dan aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz, dürli görnüşde planlaryň, otelleriň, hassahanalaryň, planlaryň diýdim, başyň. Şonuň ýaly ýagdaýlaryň, has dogrusy, şonuň ýaly obýektleriň planlaryny tapyp bilersiňiz. Şu ýerde görýän bolsaňyz, ýakynlaşdyran ýagdaýymda bir sany hassahanaň plany bar şu ýerde. Şu ýerde maşyn bloklaryny görýäňiz, çyzgylardan döredilen, ýöne edil şu ýerde pollaýnlary aýdyp geçişimiz ýaly joinlanan ýaly görnüşde, ýöne tapawudy bloklanan blok skemalary bar. Meselem, men şuny gelip şu ýeri çekip ýerini üýtgedip bilýän ýa-da islendik üstünde düzediş işlerini geçirip bilýän. Şu ýerde görşüňiz ýaly gapylar içe daşa tarap açylýan gapylar. Şu ýerde hajathanasy, soň şu ýerde naharhana ýa-da islendik bir zat bolup biler. Oturyşlar we merkezindäki stol. Şu ýerde görşüňiz ýaly. Başga näme görkezsem. Şu ýerde oturan adamyň Siz e blogyny döredipdirler şu ýerden gelip men adam hem üýtgedip bilýän görşüňiz ýaly kontrol z diýip üýtgetdim. Meselem e, men şu planda e, bir ýeriniň başga ýerlerden tapawutlydygyny e, düşündirmek isleýän. E, men çyzgyny çyzýan Kişi, şu çyzgyny okaýan kişä, okyja, şunuň ýaly hej gören ýagdaýynda, isenik bir heji gören ýagdaýynda, şunuň ýaly ýagdaýlar bilen garşylaşyp biljekdigini aýtmak isleýän. Meselem, şu hassahananyň isenik bir nokady, esasan men ýapyk bir ýer gözleýän, şu dörtburçlugyň içi, men diýeýin, başga ýerlerden tapawutly görnüşde kafel bilen, kafel ýazylypdyr diýip pikir edeýin. We kafeli bilýänsiňiz suw degen ýagdaýynda ýa-da ýuwulan ýagdaýynda adamlar aňsatlyk bilen üstünden typ ýykylyp ýa-da şonuň ýaly ýagdaýlar bilýär. Bolup bilýär. Şu ýerde men häzir bolmasy üçin, has dogrusy häzir bolmasy üçin däl-de, gat planyny okaýan kişiniň, has dogrusy bir gurluşyk inženeriň şol ýerleri kafeli bilen, kafeli ýazmalydygyny aýtmak isleýän. Şu ýeriň tekilligiň başgalaryna görä tapawutlylygyny aňlatmak üçin. Aslynda has başga başga görnüşlerde berlip bilinýär. Diňe ýer däl, şonuň ýaly jaýlaryň depelerinde hem şypyr görnüşinde ýa-da şonuň ýaly görnüşlerde heşleri döredip bilýär. Heşleri men bu ýerde görkezmäýin. Başga bir çyzga geçeýin. Heşlere Kän kellämizi garyşdyrmazlyk üçin has arassa bir sahypa açdym. Hatch-iň gysga ýoly He Enter. Şu ýerden gelip bir sany circle çyzdym görkezmek üçin. He Enter diýdim. We şu ýerde gelip men He Enter ýazanymdan soň mausumy töweregiň içine getiren ýagdaýymda görşüňiz ýaly maňa öňden bir mysalyny görkezýär. Öňden nähiliräk diýsem, bir Meselem, men kliklan ýagdaýymda soň nähiliräk boljaklygyny maňa öňden görkezýär. Meselem, şu ýerde angle diýen ýagdaýymda we gelip üstüne basan ýagdaýymda, green-i hem by layer diýdim, üýtgetdim. Şu ýerden gelip, men görnüşim hatch-ymy çyzyp bilýän. Hatchleriň şular ýaly bir ýagdaýlary bar. Hatchler diňe ýapyk zynjyr görnüşindäki çyzgylarda döredilip bilinýär. Meselem, şunuň ýaly töwerek bolup biler. Ýa-da şular ýaly rektangl çyzdym. Bir dörtburçluk bolup biler. Ýeke heşlerde bolmaly zat heşleriň heşlenjek ýeriň Ýapyk bolmaly şerti bar. Heji türkmençe nähiliräk terjime edilip bilner? Hedge. Iňlis dilinden terjime etsek papak bolýamy? Şonuň bir zat bolýamy? Täzelikçe goýdum. Pikirlenme öňüsdenok edil şu wagt. Hatch diýip men size aýdan, siz özüňiz düşünersiňiz. Çyzgy geçirmek, kesik görnüş görkezmek, başga ýerlerden bir ýerini tapawutlandyrmak üçin ulanýar. Size täze bir terminologiýa üçin söz girizjek bolamok, size iň dogry görnüşde, düşünjegiňiz görnüşde size düşündirmek isleýän diýeýin. Asyl maksadym, asyl derdim şol. Şu ýerden geldim, he enter diýdim. Şu ýerde görýän bolsaňyz paternler bar. Şu ýerde çyzgy görnüşleri diýeýin size men türkmençeleşdirsem. Şu ýerde görýän bolsaňyz şu aşak oky saýlan ýagdaýyňyzda şu ýerde islendik görnüşdäki änsi ýa-da başga standartlardaky, iso standardyndaky paternleri görüp bilýäňiz. Meselem, zigzag diýen ýagdaýynda we şu ýerik gelip basan ýagdaýymda. Şu ýerden men ölçegini üýtgedip bilýän. Bu aşa kiçi boldy. Meselem, men 20 diýmek isleýän. 20 diýen ýagdaýymda şu ýerde görşüňiz ýaly zigzag görnüşindäki paternim şu ýerde göründi. Beýlekilerden tapawutly görnüşde solit görnüşi bar. Solit diýen ýagdaýymda solit ýeke reňk manysyny berýär. Tekiz bir reňkden emele gelýän hatchleri berýär. Şunuň ýaly we şunuň ýaly. Şu ýerde aslynda biz paternleri saýlap bilýäs. Şu ýerden solidmi ýa-da gradientmi? Gradienti bilýän bolsaňyz, e, geçiş diýmek bolýar, geçmek manysyna gelýär we bir reňkden başga bir reňke geçýär. Ondan soň paternler bar, şu ýerde görşüňiz ýaly. Şu ýerdäki paternleri Solidden başgaçadyr. Solid bilen ýa-da gradient bilen garyşdyrmaň. Pattern görnüşinde atlandyrylýar şular. Solid bilen şu ýerdäki görşüňiz ýaly gradientler aýry. Patternler at dogrusy size mysallar görnüşinde şu ýerde berilýär. We şu ýerden biz aýryp bilýäris. Use definite diýen ýagdaýymyzda Biz öz döreden, has dogrusy, öz emele getiren we, ýa-da, internetden özümize ýükläp alan patternlerimizi şol AutoCAD-e ýükläp bilýäs. Häzirlikçe ýüklemäni görkezmäýin, wideo has uzak bolar. Ýöne geljekki wideolarda, has dogrusy, bloklary Size düşündiren wagtym bloklary, e, bloklarda bir sany mysal getirip, bloklarda internetden ýa-da islendik bir ýerden alan e, blok schemalarymyzy ýa-da şunuň ýaly paternleri nädip SolidWorks-a ýüklemeligini size anyk görnüşde düşündiren. Şu ýerde Solidden başladym. Solidi bilýänsiňiz, e, ýaňy aýdyşym ýaly, tekiz bir Ýeke reňkden dörän. Şu ýerde gradiýent bar. Gradiýent geçiş manysyny berýär. Gradiýenti ýeke reňkde-de, solide-de öwrülip bilýäňiz. Şu ýerdäki ikilik düwmesiniň üstüne basan ýagdaýymyzda ýeke reňkden, ýeke reňkiň has dogrusy başga bir görnüşine geçje. Has dogrusy reňkleri şu ýerden siz sazlap bilýäňiz. Men şu ýerden açdym we ýaşyl reňkden gyzyl reňke geçmesini isleýän. Şu ýerden geldim, gyzyl saýladym we şu ýerde geçişi görýän. Ýöne men nähili ýagdaýda? Şular ýaly. Şu çyzgym we şu dörtburçlugym bilen şu töweregim ikisi bir heçk ýaly özüni alyp barýar. We bu ýerde şu tarapy ýaşyl görýän, men aslynda nähiliräk görmek isleýän, şul gyradan Dowamyny merkezden dowamyny gyzyl görnüşde görmek isleýän. Oň üçin men näme edip bilýän? Şu ýerden geldim, remove diýdim we şu şary basdym we şu görnüşde dowam etdi. We soň gelip täzeden şu circle-ymy-da Heç berip bilýän. Täzeden heçden çykan ýagdaýymyzda we ýene gelip döreden heçminiň üstüne basan ýagdaýymyzda bu ýerde heç creator däl-de heç editor görnüşinde çykdy. Şu ýerde üns beren bolsaňyz, başda aýtdymmy aýtmadymmy ýadyma düşenok ýöne şu ýerde görýän Menularymyz ýaly, standart duran görnüşde, fikslenen görnüşde menular däl Hatch menusy. Hatch menusy diňe üstüne basan ýagdaýyňda çykýan menu. Meselem, Escape-e basyp çykdym. Görşüňiz ýaly, şu ýerde Hatch menusy ýok. Basan ýagdaýymda şu ýerik geldi. Her şey ilki başyndan göre boundary bar. Boundary-ni bilýänsiňiz. Geçen wideomyzda hem azakende gürrüň beripdik. Şol boundary bilen azakende meňzeşligi bar. Select bilen Şu ýerde görýän bolsaňyz, meniň elimde bir sany rektanglym, dörtburçlugym we has dogrusy ikä bölünen bir dörtburçlugym bar. Bu ýerde AutoCAD Has dogrusy Pippoint her bölümi aýry-aýry görnüşde maňa saýlamaga rugsat berýär. Eger men şu ýerden Select-e basan ýagdaýymda, geldim, saýladym we şu daşky çyzgyny saýladym, Enter-e basan ýagdaýymda we şu ýerdäki soňky çyzan çyzgymy hem saýladym. Ýeke-ýekeden saýlap oturmasyz, şu ýerdäki çyzgyň bolmadyk ýagdaýynda, birleşik bolan ýagdaýynda, diňe gelip men şu ýerden daşky çyzgyňy saýlap, şol zynjyr boýunça ähli çinleri içine alýan meýdanlary heçle diýip bilýärdim. Şu ýerden gelip men islendik paternimi saýlap bilýän. Hany diýdim. Garlaryň döretýän altburçluk görnüşleri ýaly ýagdaý. Remove-dan biz gelip delete basyp, az sowruk delete edip bilýäs. Şu ýerde görşüňiz ýaly gelip daşky çyzyga basmaly. Patternleri size az ekeni düşündirdim. Properties menýusy bar. Properties üçin şu ýerik geldim. Select diýdim we şu ýerik men ýaňky patternimi getirdim. Üstüne basdym, täzeden açdym. Properties menýusy, şu ýerden bilşiňiz ýaly solid gradient pattern saýlap bilýäs. Bu ýerde bize soraýan zat şul reňkleri haýsy reňkde bolmasyn isleýäňiz diýýär. Men islendik bir reňki saýlap bilýän. Şu ýerde berlen. Has dogrusy bu ýerdäki berlen reňkler pastel reňgindäki reňkler. Aý ýok pastel hem däl eken. Şu ýerde men gyzyl reňki owadan gördüm. Gyzyl reňki bermek isleýän. Ýa-da şu ýerde ýok bolan reňklerden bermek isleýän diýen ýagdaýymda şu ýerde more color diýip islendik reňkimi saýlap bilýän. Ha eger bular hem maňa ýetmeýän bolsa, eger ýa-da men başga bir islän reňkimiň öz RGB koduny ýa-da başga reňk görnüşlerinden kodlaryny bilýän ýagdaýymda şu ýerden men e, true color diýip e, RGB-den islän öz kodlarymy berip şu ýerik öz reňkimi hem e, saýlap bilýän. Şu ýerde şol wagtyň özüne HSL renk kod görnüşi hem bar. Geldim, ýapdym. Şu ýerden men şuňa gyzyl reňk bermek isleýän. Geldim berdim. Patch diýdim. Şu ýerde bu ýerde hem şol bir bize şuny soraýar. Şu aralyklary hem reňkläýinmi ýaly bir sorag soraýar. Meselem bu ýerde nan diýlipdir. Gyzyl diýen ýagdaýynda. Aslynda ýene bir Bu ýerde bize ýene şol bir soragy soraýar aslynda. Bu ýerde boş goýsaňam bolýar. Ynda bu diňe şu ýerden e, gradient açan ýagdaýymyzda ulanýan bir bölegimiz. E, Hatch transparency Transparentlik aslynda näme diýsek, transparentlik bir zadyň arkasynyň e, görnüş görnüşi, görünmesi. Bir zadyň arka tarapynyň näderejede görünýändigi barada, meselem, islendik bir penjirelere dakylýan aýnalaryň transparanlygy ýüzdür, sebäbi biz oň arka tarapyny tutuşlygyna görüp bilýäs. Ýa-da, meselem, maşynlaryň aýnasyna dakylýan gara plýonkalar transparanlygy düşükdir. Transparan sözi şol arkasyny görmek manysynda ulanylýar bu ýerde we şu ýerden men gelip-de solidi saýlan ýagdaýymda, Select diýdim we şuýan saýladym. Pikpointden saýlaýyn. Näme üçin edenok? Sebäbi şu ýerde normal island diýdim. Ýapyk däl diýýär. Hatta olsun men şu Çyzgymy. Close diýdim. Şu ýerden gelip delete basyp bozdum. Täze bir circle çyzdym. He, enter diýdim. Ýa-da men şuny e, Dogry görünmesi üçin şu ýerden osnaplerden men kwadranty açdym, nearest ýapdym. Geldim, line diýdim. Şu merkezinden geçýän çyzygy çyzmak isleýän. Size transparanny has dogry görnüşde düşündirmek üçin. He, enter diýdim. Select diýdim we geldim şu töweregimi saýladym. We şu ýerden solid diýdim. We reňkini şeýleräk açygrak bir reňke öwürdim. Şunuň ýaly bir reňkde, meselem, men şu ýerdäki hatchimiň arkasyndan geçýän ýa-da şu töweregimiň merkezinden geçýän Çyzygyny görmezse, men şu ýerden üstüne getiren ýagdaýymda, saýlan ýagdaýymda men görünýä, ýöne Escape basan ýagdaýymda, saýlanmadyk ýagdaýynda maňa görünenok. Şu ýerden men gelip, Hash'den transparanlyk derejesini sazlap, arkadaky çyzgylaryň ýa-da arkadaky bolan grafikleriň görnüş ýagdaýyny sazlap bilýän. Şunuň ýaly ýagdaýda. Angle paternigim. Anglam edil şonuň ýaly, diňe paternlerde işleýär görşüňiz ýaly. Solidde, ýani işlese-de känbir üýtgeýän zat ýok. Aslynda hiç zat üýtgänok. Angle-da paterniň derejesini üýtgedip bolýar. Meselem, şu ýerden sazlap görşüňiz ýaly. Eger bilen ýagdaýymyzda biz sen öz derejämizi berip bilýär. Bul aslynda nähili ýagdaý dolanýar? Şu ýerde görşüňiz ýaly paternlerden meselem şu 45 derejelik çyzgylary saýladym, patern görnüşini saýladym. Men şuny 45 dereje deýin bilýän. Men näme etmek isleýän? Şuny 90 dereje bermek isleýän. Edil ters tarapa öwrüldi. ýa-da altmyş diýen ýagdaýymda şunuň ýaly görnüşe gelýär. Kyrk bäş diýen ýagdaýymda dik görnüşe gelýär. Şeýleräk. Propertiesiň aşagynda üýtgeşik görkeziljek zat ýok. Layerlere görä, ISO görnüşlerine görä, Define Point ýaly kän ulanylmaýan gurallar bar. Set Origin Set origin size görkezsem. Set origin bir sany has dogrusy biziň saýlan nokodymyzdan patterni başlatýar. Meselem islendik nokoda gelip saýlan ýagdaýymda şu saýlan nokodyma şu geçýän çyzgylaryň merkez nokodyny has dogrusy uç nokodyny getirdi. Meselem bir sany ujuň men şu ýerde bolmasyny isleýän ýagdaýymda geldim şu ýerik Bir minut. Geldim, saýladym. Set origin dedim we F3 basyp osnawy ýapdym. Geldim, şu ýerik basdym we şundan aşak e, tarap origin berdim. E, dowam edelim. Şu ýerden men geldim, täzeden saýladym. Associative size düşündirsem, e, geldim men täze bir Mysal getireýin. Delete basyp bozdum. Şu ýerik circle-y saýladym. Hatda tutup rectangle saýladym. He enter diýdim. We pick point-dan şu ýerini saýladym. Associative bize patternleriň, hashleriň ölçegleri bilen bile hereket etmesine ýaraýar. Meselem, şu ýerde men gelip, şuň ölçegini üýtgeden ýagdaýymda, şeýleräk, görşüňiz ýaly, şu ýerde meň üýtgeden ölçegime görä, edil şonuň ýaly hem dowamyny getiren nokadyma çenli patern dowam etýär. Şu ýerde täzeden geldim, klikledim. Associative ýapyk bolan ýagdaýynda size görkezeýin. Close diýdim. Şu ýerden gelip men çyzgymy öňki ýagdaýyna getiren ýagdaýymda görşüňiz ýaly patternim öňki ýagdaýynda galdy. Associative-iň ýaraýan işi şul. Ýene bir

Sebäbi bize gaty kömege degýän gurallardan biri Annotative şul işe ýaraýar. Biziň şu ýerdäki skeýlimize görä çyzgyny çyzyş görnüşini, meselem, çyzgy sapaklaryndan ýadyňyzda galýan bolsa, mekdep döwründen masştab bardyr ýa-da has dogrusy kartalaň burçunda ýazýandyr. Meselem, şu ýerde bire bäş diýen ýagdaýynda biriň Şol çyzgynyň ýüzde ýigrimlik bölegi ýaly mana gelýär. Has dogrusy şol çyzgyny hakyky ölçeginde görmek isleýän bolsak, biz şony bäş esse ulaltmaly. Meselem, şu ýerden men DI Enter diýdim we F3 basyp, OSNAP-leri açdym. Şol iki nokady şu ýerde görýän ölçegimiz meselem ýedi müň dört ýüz otuz iki diýýär we şu ýerde bize ölçeg bir e iki berlen bolup biler. Bu ýerde diýmek bolýar biziň şu ýerde görýän çyzgymyz aslynda şu ýerde berlen ölçegiň iki essesi görnüşinde. Tehnik çyzgy çyzylan ýagdaýlarynda esasy üns berilmeli zatlaryndan biri. Şu ýerde he enter diýdim ýene. Geldim, e, saýladym seni bu nokaty. E, Intuitive şol e, bize işini masştaba görä e, sazlaýar patternleri. Men geldim, e, şu ýerik ýene bir circle diýdim. Şurak çyzaýyn. Ýa bolsa şu şu tarapyny bitireýin. Enter diýdim. Match properties. Match propertiesden öň size şu scale aýdaýyn. Ýadymdan çykdy. Has dogrusy, ýadymdan çykypdyr. E, scale e, biziň patternlerimiziň e, ölçeglerini üýtgetmegimizde bize ýaraýar. Meselem, şul patterni gelip men pick point diýdim. Geldim, saýladym. Meselem, men şuny boýuny üýtgetmek isleýän. Hawa, dogry, men bu ýerde derejesini sazladym. Hakykatdan hem men öz isleýän patternim hem şu pattern. Ýöne men birazajyk ölçeglerini üýtgedilen ýagdaýyny e, isleýän. Meselem, nähiliräk bolsun, biraz ulalsyn ýa-da biraz kiçelsin. Aslynda, bu size default bir bolup gelýändir. Men şu patterni üýtgetmek üçin aslynda ýigrime getirdim. Default gelen ýagdaýynda şu ýerde biz has uzakdan görýäs aslynda. Şu ýerde görýän bolsaň, ýedi müň dört ýüz otuz iki milimetrlik bir çyzgy bar. Ýakynda dip gören ýagdaýymyzda az dogrusy bize Gerekli. Şu ýerde görşüňiz ýaly solid saýlapdyrysmy, ýok, biz şu ýerden baýlaýarys diýen ýagdaýymyzda, görşüňiz ýaly, şu ýerde biz görüp bilýäs. Biz, meselem, ýene öňki ýagdaýyna ýa-da öňküsinden az uly bolmasyn islän ýene edemizde, ýigrimi bäş. Eger Has kiçi ölçeglerde çyzyk çyzýan bolsaňyz we ýene-de kiçeltmek isleýän ýa bolsaňyz, siz bu ýerik nol butyn ondan bir ýaly bir ölçeg hem girip, has kiçi ýagdaýa hem getirip bilersiňiz. Men has düşnükli görünmesi üçin Ctrl Z diýdim. Hadi şu ýerden 25 Enter diýdim. Şu ýerini saýladym. Match properties bize şu iki çyzgynyň şu dört urşuk bilen töweregiň ikisiniň hem hatchlerini meňzeş bolmasyna ýaraýar. Bir-birine meňzetmek üçin biz ulanyp bilýäs. Meselem, şul çyzgyň, has dogrusy, şu töweregiň heşleriniň hem edil şunuň ýaly gyzyl reňkde we şu ölçeglerinden ýigrimlik, meselem, şu ýerde biz ýigrimi bäş berdik, ýöne muňky ýigrimi. Şu ýerde hem şonuň ýaly bolmasyny isleýän, Ctrl Z diýdim. Ýalňyşlyk bilen üstüne basdym. He, Enter. Angle diýdim, şu ýere getirdim. Reňkini hem baýlaýar diýdim. Men gelip ilk bilen SJ escape basyp çykdym. Soň geldim, saýladym. Match properties diýdim. Geldim. Ve soň Şuny saýlan ýagdaýymda, şunuň hem close hatch diýen ýagdaýymda ikisiniňem hatchiniň meňzeşdigini görýäs. Şu ýerde üns bermeli zadymyz şuldur. Birinji biziň saýlan patternimiz, has dogrusy hatchimiz üýtgeýändir. Ikinjimiz däl. Käbir ýagdaýlarda berilýän ölçeglerde ýa-da üýtgedilýän ýagdaýlarynda, modify edilen ýagdaýynda birinji standart

Her şerik bir sany Heş diýdim. Geldim şu ýerden bir ikisini-de patyram saýladym. Şu ýerde bilýän bolsaňyz, birinji görkezen mysalymda hem şu ýerdäki patyramlar ikisi hem bir gezekde Döredileni üçin iki sany bir patern ýalak özüni alyp barýar. Meselem şu ýerde men ölçeglerini üýtgeden ýagdaýymda hop. Ikisi hem bilelikde ölçegi üýtgeýär. Eger men şular ýalak zat etmek isläsem, şu ýerdäki paterniň skeýlini ýigrimi bäş galmasyny, ýöne şu dört uçluň içindäki heçiň paterniniň ýigrimi bolmasyny isleýän diýen ýagdaýymda, ana şonuň ýaly ýagdaýda maňa separate hatches Kömek etýär. Şu ýerden gelip create separate hatched diýen ýazaýyňda we gelip şu ýerden select objects diýip şu ýerden men geldim saýladym we close hatches diýdim. We täzeden gelip şu ýerdäki hatchiň üstüne Basan ýagdaýymda, görşüňiz ýaly, şul heç şu heçden aýry we escape basdym we täzeden şu ýerdäki heçi üýtgetmek isleýän, meselem näçe bolmasyn isleýän, elli bolmasyn isleýän diýeýin, elli diýdim, geldim, şunuň ýaly ýagdaýda men heçimi üýtgedip bilýän. Täzeden he enter diýdim. Optionsda adaty ada anyklaýjysy diýip türkmençeleşdirip bilýän bir guralymyz. Biri-biri bilen iç-içe geçen obýektleri, grafikleri, Enter diýdim, Enter diýdim. Şeýleräk bir çyzgy modeli diýeli we şu ýerden men H Enter diýen ýagdaýymda şu gelip Pikpointdan şu nokat saýlan ýagdaýymda ýaňky saýlan Normal Island Detection guraly bu ýerde birinjini has dogrusy saýlanymy heçleýär, ikinjini heçlänok, üçünjini heçleýär. Eger muň içinde ýene bir töwerek bolan ýagdaýynda ony hem heçlemezdi. Aşa aşa. Aşyryp aşyryp birini heçläp birini heçlemän şu görnüşde gidýär. Geldim delete pozdum. He enter diýdim. Geldim normal island. Outer island detection daşkylary daşky diňe Şu ýerde görýän, diňe saýlan şu daşky adamyzy diýen, daşky meýdançamyzy patenleýä, heşleýä has dogrusy. Şu ýerden ýeke ýeke görkezmek islämok. Bu ýerde no island detection diýen ýagdaýynda şu hiçsini hem saýlanok. Has dogrusy hiçsini hem edenok. Ignore island detection diýen ýagdaýynda-da Ada anyklamasy ýapylýar we hemme ýeri şu görnüşde patenleýär. Geldim. Sen behind boundary şu işe ýaraýar. Biz şu çyzgynyň hatch-iň aşagynda islendik bir çyzgy bar bolan ýagdaýynda şol çyzgyny öňe ýa-da arka getirip bilýäris. Meselem, send to back diýýär, arka ugrat diýýär, bring to front diýýär, öňe çek diýýär. Send behind boundary diýýär. Boundary-iň arkasyna ugrat diýýär. Bring in front of boundary, boundary-iň öňüne getir diýýär. Bu ýerde şular ýaly ýagdaý bolýar. Şu ýerde görýän modify-iň aşagyndaky şu ýerdäki bring to front, send to back buýruklary bilen şol bir iş etýär. Gysgaçarak şeýleräk dostlar. Ýeterlik derejede bir uzak wideo boldy. Indiden indi artykmaç wagtyňyzy almaýyn. Indiki wideomyzda size AutoCAD-den çykyp, azda-kände tehniki çyzgy çyzma görnüş usullaryndan gysgaça düşündirmekçi we bir sany siz bilen mysal işlemekçi, ýa-da dogrusy bir gönükme işlemekçi siz bilen. Öwrenenlerimizi özleşdirmek üçin. Häzirlikçe hemmäňiz hoş sag boluň.